Тойон Мүрү култуура дыбарыаһын сонуннара Күндү көрөөччүлэрбит, истиҥ иһирэх истээччилэрбит, биһиги эһиэхэ үөрүүлэх сырынаахпыт. Мантан антах биһиги күлүмнэр аатынан Тойон Мүрү култуура дыбарыаһын иһигэр ханнык тэрээһиннэр буолалларын, ханнык тэрээһиннэр буолуохтаахтарын, уопсайынан култуура дыбарыаһын иһигэр туох буола турарын биһи эһиэхэ нэдиэлэ ахсын хырдатар буолуохпут. Бүгүн биһиэхэ олунньу аҕыс күнүгэр Кэнчээри оҕо норуодунай ансаамбылын төрүттээччитэ Василий Степанович Парников кини педагогическай уонна айар үлэтин алта уон сылыгар аналлаах оскуолаҕа киириэн иннинээҕи уонна оскуола саастаах оҕолорго хор күрэҕэ буола турар. Дьонон көрөргө курдук биһиги табарыспытыгар сүрдээх элбэх оҕо уруу кэлэн улууспут араас муннуктарыттан кэлэннэр хор күрэҕэр күөн көрсүһэ сылдьаллар.

Ону тэрийэн үлэлии дьаллар. Уопсайа уон биэс коллектив кэлэн илин кэлэн мылдьыһахтаахтар. Онно Степан Мейсевич бу Орюно аатыттан сүрдээх улахан пристрел олохтообута. Дьону ким бастаабыт, ким үсүө бэлэмнээх ол ырыа диэн эрэнэбит. Сүрүн бириис тугуй? Улахан. Сүрүн бириис оттон бастакы места биээн тыынч. коллектив ылыахтаах. Онтон дьэ икки сүүс миэстэлэргэ соответственно арыйаччаан син молочь улахан бириистери ылыахтара. Бу тэрээһин сыала-соруга. Да сыала-соруга диэн оттон биһи президеммит Путин этэн турар хас бидде осколаға қор бар бұлықтақ. Екені биһиги бар соқ духовный лидербит Михаил Ильич Николаев музыка для всех тем проектын үлэппитэ уон сыл болла ол түмүгүнэн кэнчээри ансамбль үс сылы быһа гран-при буолан кэлбитэ онон биһиги осколобут барыта ити суолу батыһан оҕо барыта музыкальнай иитиллиилээх духовностаах буолара сыалла оҥоро сыаллаах Тэһитиини барабыт Киэһэ сэттэ чаас буолла, тойон мүрү култуура дабарыаһыгар үлэ-хамнас күөстүү оргуйа турар. Манна бу ырыаттар Иннокентий Готовса маскан оһолор эгир. Маскан оһол. Иннокентий Готовса биһиги хармейстербит. Репетиция болан бүттэ да. Үҥкүүһүттэр. Дьүөгэн Самбыл. репетициялаах дьалар сотору тонсует мүрү сүрдээх улахан республиканскай конкурс болуқтаха манна олана бу ханнык ансамбль тоян мүрү ансамбль бу биһи хореографпыт ольга петрова манна оллана Сыанаҕа эмиэ репетиция буола турар. Үтүжүрү киһинин ырыга ылламмат хоһоҥҥо көдөрбүкүт диэннэр мөҕөллөрө болус. Олохтохторо ытык маныырдыктара кыпкырды көдөрү болан ансамбл 15 улун бэлиэтиир. Хасан болуохтаах тэрээһин репетицията буола турар.

Дуолан эр дьон ансаамбыла тэриллибитэ уон бес сылын бэлиэтиир юбилейдах дьоро киэһэтигэр концерыгар бука барыгытын ыҥырабыт. Биһиэхэ уон бес эр дьоннор ыаллар аҕалара, эһээлэрэ кэлэннэр бу бэйэлэрэ туспа үлэлээх дьоннор, араас таһымҥа үлэлии сылдьар дьоннор, араас идэлээх дьоннор, пенсионердэр да бааллар. Олор дьэ бу түмсэммит Оннук эр дьон ансаамбыла дуолан диэн тэриллиппит уон биэс сылын дьэ көхтөөхтүк ылаары отобус сүүрэ көтөрдөбүт Концертка туох уратылааҕый? Бэһэнэ уратыта диэн оттон үҥкүүҥүн диэн суох чист ансамбльдан аҕыс ырыаныллыахпыт ансамбльдан оннуттан биһиэхэ үрдээх эрбэ бастыҥ солистар баалар лирическэй ырыа булбун эти баритон колос холобура республикаҕа биллэр баритон колоспут Василий Холов курдук лирический голостаха Карпа Иван, Василий Петуков, баритон голос Михаил а, мелодистар Михаил Михайлов. Эти мелодистер диир булака биһэка ааптардар Николай Бурсов бар, Олимпий Алексеев бар. Бары биирдилээн ылыллар. Ити биирдилээн бэйэлэрин ырыаларын ылыллар. Ону таһынан бэһис битер биэс байнист бар. Ол эмиэ туспа сонун нөмер болуоға.

Олунньу уон күнүгэр киэһэ сэттэ чаастан биһиги дабарыспыт сыанатыгар аан маҥнайгытын дьикти алыптаах аптаах дьоро киэһэҕэ эһигитинэ ыҥырар ураты концертка Алексей Гольдеров. Аптаах алыптаах саҥа нөмөрдэр, уоттаах күөстээх лазернай шоу уонна да атын дьиктилээх көстүүнү бу эрэ киэһэ көрүөххүт. Олунньу уон икки күнүгэр киэһэ сэттэ чаастан «Музыка на вечное мерзлоте» диэн классическай музыка кэнсиэрэ. Олунньу уон үс күнүгэр киэһэ алта чаастан «Легенда о каменном цветке» шоу-мюзикл биһиги кырачаан көрөөччүлэрбитигэр эйиэхэ анаан сүрдээх үчүгэй интириэһинэй Дьоро киэһэ буолуоҕа Олунньу уон түөрт күнүгэр киэһэ сэттэ чаастан тапталлаахтар күннэригэр таптал диэн истиҥ иһирэх кэнсиэркэ бука барыгытын ыҥырабыт. Манна кыттыыны ылыахтара, кэргэнни дуэттар ылыахтара, туойуохтара. Итиэннэ мин тапталлаах кэргэним миигин кытары амманайгытын сыанаҕа кэнсиэр ыытыһа тахсыаҕа. Так, күндү доҕоттор, көрөргө курдук бэйэҕэ бу киэһэтин оннооҕор фойеҕа кытта репетициялар буола тураллар. Виктория Дамс үҥкүү бөлөҕө репетициялана этэ. Дьонон күндү доҕоттор, Тойон Мүрү култуура дыбарыаһын кассата үлэ күннэригэр күн ахсын харсыарда уон чаастан киэһэ бэс чаас кылы үлэлиир Бу эппит тэрээһиннэрбитигэр бука барытыгар билеттэр атылана тураллар. Сынньалаҥгытын, биһигитин кытары сирдэ үчүгүтүк атаарын диэммит бука барыгытын ыҥырабыт күндү доҕоттор.